Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqa' mal-Professur Charles Briffa. Il-Professur Charles Briffa huwa kritiku letterarju u studjuż tal-ilsim Malti u traduzzjoni. Fost il-pubblikazzjonijiet tiegħu insibu kemm xogħlijiet ta' kritika u storja bħal In-Novella Maltija tal-1999, Il-Letteratura Maltija, L-Istorja tan-Narrattiva tal-2008 u Il-Lingwa tal-2010, kif ukoll xogħlijiet letterarji bħat traduzzjoni ta' Beowulf għall-Malti u r-rumanz poetiku Temenos, li fil-fatt minnu se naqralkom silta tal-lum. Sal-bidu tal-qima tal-ħaġar ħa tara nislek x'kien. Tmur fil-bikri meta fuq dina l-art il-bniedem waqaf jaħseb għal rasu biss u jgħix beda ma' ħaddieħor u l-ħila tiegħu lil kulħadd bdiet tiswa. Il-ħajja flimkien saret ħtieġa u l-għajxien sar frott ta' xogħol iebes tal-idejn. U din il-ħtieġa nibtet lill-mexxej, l-għaġuża, il-ħaddiem, il-bidwi, il-bennej u sajjied it-tjur u d-dbejjeb. l-ulied nibtet u l-ħsieb tal-ulied, il-qima tax-xjuħ, il-kenn tal-qraba. Min irid kien jibqa' waħdu, kien isir maqtugħ barrani u jitwarrab mill-moħħ ta' min kien flimkien. Tmur fil-bikri meta l-bniedem beda dieħel flemna wara jiem is-seħer. Beda jifhem li hemm qawwiet aqwa minnu li jmexxu l-ħolqien u l-ħajjin. Beda jagħrafhom u jagħmel ħiltu biex jogħġobhom b'qima u ġieħ. Ħsiebu ddawwal u beda jitgħallem iżewweġ it-twemmin mal-ħidma. Ħidma li tat għotja ta' debħa, tlissin ta' talb, imġiba tal-ġemgħa mitluba mid-drawwa b'wirja ta' xerqa. Biex jingħoġbu l-qawwiet kien hemm għana, tħaħen imfewħa, tifħir u mejjeb. B'dan kollu beda jersaq bil-mod biex iħobb l-ajru. Jibqa' safi ħanin, ħa jixbah lill-qawwiet. Fehem il-bniedem li s-seħer ma kienx qed iġib il-mixtieq u b'ħiltu ma setax irażżan jew iqanqal is-saħħiet tal-għixien. Ta' għaqli li kien, għaraf in-nuqqas u d-djufija tiegħu. Dak li kien qed iseħħ fil-ħolqien kien qed iseħħ mhux b'seħer, imma għax xi qawwiet kienu qed iġibu kollox. Xita, xemx, mewt, twelid. Għaraf il-qawwiet li jaħkmuh bħala mixja fil-manuna tiegħu. Qawwiet setana li ma kellu ebda ħila jliġġem. Kellu joqgħod hekk għalihom. dawk ta' moħ żgħir, baqgħu imwaħlin mas-seħer. U dik kienet silta minn Temenos. Issa nistieden il-Professur Biffa biex jiġi hawnhekk. Kif inti? Mhux ħażin.
Grazzi ħafna tal ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilek.
Mela, il-poeżija epika kienet meqjusa anakronistika fl-era tar-romantiċiżmu. Fil-kontest temporali attwali li jħares lejn narrattivi universali u simboliċi b'suspett kbir, ma taħsibx li ħafna mill-qarrejja se jkunu xettiċi speċjalment fir-rigward ta' karattri tipo l-eroj raġel, il-mara vittma, l-iben ubbidjenti, il-ħajjen li jepitomizza l-ħażen. Kont konxju minn dan l-aspett waqt li kont qed tikteb ix-xogħol, jew ma kienx kwistjoni ta' konsegwenza kbira?
L-aħjar li naraw dan ix-xogħol fil-kuntest lokali qabel ma mmorru fil-kuntest internazzjonali għax inti semmejt l-era tar-Rumantiċiżmu, ma kelli l-ebda ħsieb illi ndaħħlu fl-era tar-Rumantiċiżmu. Imma li kelli ħsieb huwa illi ndaħħlu fl-isfera letterarja Maltija u x'naraw fl-isfera letterarja Maltija fil-ġrajja fejn tidħol il-poeżija narrattiva. Il-ġrajja tal-poeżija narrativa fil-Malti tibda minn Ġan Anton Vassallo f'nofs is-seklu 19, il-Ġifen Tork. Mbagħad hemm eh, mela il-Ġifen Tork huwa narrattiva storika. Ħabiċċa storja u daħħala ehm, storja bħala history, qed ngħid sewwa. Mbagħad insibu il-jienu lil minnu ta' Dun Karm sewwa li eh, hija l-ġrajja filosofika. Mbagħad insibu l-epopeja ta' ġensna, ta' VM. Pellegrini, u allura hemmhekk għandna l-ġrajja nazzjonali. U nsibu mingħand Ġorġ Zammit l-għanja tas-Sebaniċeċ li hija ġrajja ġeografika. U dan terminus Huwa ġrajja kognittiva. Qed tarahom kollha kollha differenti. Dak kien l-iskop. Allura qabel ma mmur lejn kwistjonijiet internazzjonali, daw nara is-sem ta' dan ix-xogħol fl-isfera lokali. Mhm. Issa, x'kien il-ħsieb warajh għaliex inti hemmhekk semmejt il-raġel, l-eroj u l-mara bħala vittma. Le, Antonella, il-mara mhijiex vittma hemmhekk, orrajt il-mara tmut, imma għala tmut. Fin-nobilità tagħha, jiġifieri hemm dinjità, il-mara tażel il-mewt biex ma tiġix irrejpjata. Minn min? Mill bniedem ħajjen mill-ħażin. Li hemmhekk eh, l-ismijiet huma kollha simboliċi. Alright? U eh, il-ħażin huwa akri. U akri li jixtieqa, sewa, u i hija l-mara tal-eroj li huwa għaqli, għax mhm. għaqli huwa l-isem. Eh? tagħżel li ma tħallihx jirrejpja u tmut. U dak jien ħasad mhm. li għażlet din, għamlet din għażla, immi uriet li hija nobli. Tantu hekk illi rebħitlu, la volja mietet, għaliex rebħitlu. Għax imbagħad hu rrejpja, ġisem mejjet. Għas annimal ma jagħmel dal affarijiet fuq annimal ieħor, ġifieri għalkemm baxxietu. Mela hemmhekk rebħet. Kieku kelli ngħid min tilef, naħseb jiena li tilef huwa l-eroj għax tilef mara bħal din għax dik il-mara kienet qed tagħtih ġieħ enormi. Mingħajr mingħajrha dak l-eroj kien ikun differenti għaliex huma komplimentari. Infatti hemm waqtiet fl-istorja tal ta' dan eh, ir-romanz poetiku Meta naraw lil mara li fil-ħsieb intellettwalment ġifieri hija eh, eh, superjuri. Mhm. Tifhem għax eh, dak kien il-ħsieb li naqbad l-istorja u nispara lura lejn il-edem, x'edem hu. Il-ġrajja bikrija ta' Malta meta Inbniet l-Imnajdra. Sewwa, issa kif inbniet l-Imnajdra jien ma nafx, imma bdejt nistħajjel eh, li li inbniet mod. Eh, mhm. U f'dak l-istħajjel tiegħi jiena bnejt storja. Imma l-iskop tiegħi kien li nuri n-nobilta tal-Malti. U n-nobilta tal-Malti, issa il-kelma Malti, mhux bil-fors qiegħda fil-maskil biss, nifhem ġifieri tinkludi wkoll kif qed ngħid anke lill-mara. id-demm Malti, right? Kif x'kellu psikoloġikament mhm. ġo fih biex wasal biex din l-art sagra, right? L-art sagra għaliex hija nazzjonali hija tagħna ta' ġensna, right? U għandha storja. Fiha inbnew ċerti strutturi, mhm. ċerti binjiet, illi il-ħaġar tagħhom iqim id-dinjità tal-bniedem. Infatti, il-parti eh, eh, mit L-isem tal-ktieb, Temenos il-ħaġar għadu ħabib tal-imnajdra, innota Antonella li hemmhekk għandek il-ħaġar għadu ħabib tal-imnajdra, dik tista' tkun jew sentenza nominali jew sentenza verbali. Il-ħaġar għadu ħabib. Stones are still friends. Mhm. Imma hemm dik tista' tkun il-ħaġar għadu ħabib. Stones are enemies, għadu, and friends. Alright, ġviri jem dik il-dik apposta biex nuri kemm kemm il-ġrajja tal-ktib tal-istorja qed tidħol fil-ħsieb għaliex kif għadt fil-bidu, hija ġrajja kognittiva, intellettwali. Hija importanti. Issa, importanti wkoll li ehm, nispjega jiena lil ħadd ieħor li ehm, kull kelma li għamilt jinkonxju tagħha waħda. U t-tieni nippretendi li min se jaqraħ ikollu s-sabar li jaqraħ. Mhm. Min m'għandux sabar jaqra mhuwiex tajjeb għal mhm. ktieb. Sewa jien meta nkun irrid naqra naġġel nieħu komik ma nħux poeżija. Ekku. Mhm.
Eh, fil-fatt il-poezija ġiet publikata b'annotazzjonijiet estensivi li jservu mhux biss biex jagħtu tifsira ta' kliem arkajku, iżda wkoll biex jitfgħu dawl fuq iġbijat u simboli użati fil-poezija. Dan għax ħassejt il-bżonn li tigwida lil qarrej jew kien aspett stilistiku eh, bħal dak ta' The Wasteland ta' T.S. Eliot, per eżempju? Sewa, it-tnej li huma. Kemm biex nigwida u kemm eh, nigwida lil qarrej mhm. u kemm għaliex kien hemm skop stilistiku. U l-iskop stilistiku nixtieq niftaħ daqsxejn fuq u għaliex huwa interessanti. Ukoll, inti semmejt il-klima arkajku. Il-klima arkajku mhux qiegħed hemmhekk biex itaqqal. Le. Eh, ħalli qabel ma nkompli ngħidlek daqsxejn anka dan kif twieled dan. Ekku, importanti. Mhm.
Kien hemm żewġ avvenimenti illi eh, imbuttawni biex nikbu. Darba kont qiegħed bħala turist Carnarvon, Wales. Carnarvon huwa kastell antik, mhm. rajt għat turisti, u konna mixħutin fuq it-terf, fux Malta turisti hekk, ħadd ma jaf il-ħadd, lingwi differenti, u konna qed nisimgħu wieħed qed jgħidilna storja bil-gejlek u ħadd minna ma konna qed nifmu, imma kulħadd kien imsaħħar bil-ritmu, bil-mużika tal-kliem li kienet jipproduċi. Xi tfisser? il-poeżija twettqet magħna mingħajr ma fimna kelma waħda. Alright? Mela, il-kliem arkajku mhm. jien eh, għat jekk jien irnexxi li hemmhekk nasal biex napprezza poeżija, l-klim arkajku għandu l-istess qawwa, vera jew le. Mhm. Dik kienet il-mistoqsija li rti wieġeb. Darbohra kont qiegħed ikkampjata għamilt xi xahrejn foresta Poland, ok, naħa ta' Lublin biex niftehmu. U hemmhekk kif kont dik in-natura ħiemda, jien bdejt nifhem ftit il-bniedem bikri li kien f'kuntatt kontinwu fil-ħemda man-natura ċerti sentimenti Kif kienu jgħaddu minn ġo fih? Għaliex issa għamiltek jien? Għax jien nemmen li l-bniedem huwa l-istess, jinbidlu, jinbidel l-ambjent, mhm. all right, imma s-sentiment huwa hemm jekk jien qed nara xi ħaġa sabiħa, eh, nara u Malta, nara l-Ingilterra, nara eh, ċ-Ċina, nara rajta mit-sena ilu, qed niftehmu ġifieri La hi sabiħa hi sabiħa. Issa akka sabiħ huwa naturalment soġġettiv. U dawn iż-żewġ esperjenzi, infatti meta kont Poland bdejtu dan ix-xogħol mhm. jien u f'dak ix-xahrejn tal-lajt mhux ħażin xogħol, fimt mbagħad meta ġejta u mbagħad naturalment bdejt iktar naħmu, ntaħsura, eċetera, eċetera. Mhm. Issa, il-klima arkajku, però, għandu funzjoni oħra Hemmhekk għalhekk għadlek illi li għandu funzjoni wkoll stilistika, għaliex eh, dan eh, dan il-ktieb jidħol fil-istrateġija tiegħi ta' x'jien nipprova nagħmel bil-lingwa Maltija u bil-letteratura Maltija. X'qed nipprova nagħmel? Jien qed nuri r-riżorsi tal-Malti. Nagħmel x'nagħmel? Nuri r-riżorsi tal-Malti. U minħabba li fix-xandir ili ili naħseb daw l-aħħar 20 sena, right? Inxandar ehm, il-ġrajja wara l-kelma, mhm. fis-sens li kull kelma li għandna għandha l-ġrajja tagħha u nipprova mmur lura kemm jista' jkun fil-ġrajja biex nuri s-siwi tagħha. U waqt li kont qed nagħmel ehm, dawn il-programmi, tfaqqas ukoll kompla mhm. jiżdied eh, dan ix-xogħol. U fatt inkiteb matul dak il-perjodu kollu. Imma x'inhi dan il-kunċett? Għaliex hemm it-termini hemmhekk arkajċi. Mhm. Għaliex fl-arkaiżmu qed nitkellem għas-sitwazzjoni Maltija. Mhm. Fl-arkaiżmu hemm il-mentalità ta' niesna. Mela jiena dan huwa parti mill-proġett tiegħi illi nipprova noħroġ profil antropoloġiku tal-Maltin ta' qabilna, tal-antenati tagħna. Infatti hemmhekk hemm affarijiet illi ehm, juru din u allura meta ssib inti kelma arkajka, arkajka issa fis-sens ta' tkun qadima mhm. u mejta. Mhm. Alright? Meta inti ssib dik il-kelma, jiena mmur lura etimoloġikament għat-tifsira tagħha. Ftemna? Iġifieri, iġifieri hija l-etimoloġija li tatini informazzjoni fuq il-mentalità tal-Maltin. Ħanieħu eżempju. Emmek hemm ximkien jien ngħid sewa ċoj najda kemm il-darba, bejnu u bejn ruħu. Mhm. Right? U ruħu ħarġet minn ġismu. U xinni di? Il-bejnu u bejn ruħu. Il-poezija turija letteralment bejnu u bejn ruħu, għaliex, għax dak kien twemmin filosofiku bikri. Mhm. Illi l-bniedem huwa magħmul minn żewġ bnedmin, wieħed ta' ġewwa Illum aħna nsejħula r-ruħ, all right? U dak ta' barra, mhm. eh, il-ġisem, ftemna, u hawnhekk din tagħmilha ħajja. Eh, għalhekk qed ngħidlek li qed immur lura jiena biex niskopri ukoll il-mentalità ta' niesna. Din hija eh, il-ħaġa li ippruvajt noħroġ ukoll f'din il-poeżija, però tittoħodha fl-istrateġija tiegħi panoramika ta' dan il-ħsieb illi nipprova nuri il-mentalità ta' niesna kif żviluppat. Sfortunatament m'għandniex eh, evidenza miktuba. Mhm. Eh, ma nistax ngħid jiena il-Malti kif kien 2000 sena ilu, Qed m'għandna xejn miktub. Sa elf sena forsi għandna xi frak l-ewwel hemm, qed niftehmu ġifieri hemmhekk nistgħu. Mhm. Ma 2000 sena u dan għad imur lura għal kważi 3000 sena mhm. sewa, mhm. ġifieri iktar u iktar m'hemmx. Okay.
Tema importanti fil-poezija hija d-dikotomija bejn il-ħsieb u l-emil. Tista' forsi telabora ftit fuq din it-tema u tgħidilna għalfejn kienet daqshekk importanti fir-rakkont? Għaliex għaliex
eh, it-twaħħid ta' l-għemil u l-ħsieb, tagħti l-karatteristika ewlenija tal-protagonist, tal-eroj. Jiġifieri, il-karattru tiegħu huwa magħmul minn dawn iż-żewġ fatturi. Jiġifieri, l-għemil Hawnhekk biex niftehmu meta ngħid eroj mhux fis-sens ta' xi Rambo jew Schwarzenegger, niftehmu jew Hercules, le. L-eroj huwa l-eroj għax iħaddem il-ħsieb, jagħmel affarijiet bil-għaqal. Meta eh, l-eroj u martu ikunu qegħdin jaħsbu kif sa jsolvu problema. Sempliċi għallu eh, ma għalina, mhm. biċċa mirkeb tal-baħar kif sa jżommuh milli jiflow tiegħalhom il-barra. Fimt u tiġiha f'moħħa hi illi taqbad l-erq ta' siġra u tortu. Fimt, imma mekk hemm il-ħsieb. Sa huwa sempliċi tinsiex li hawn aħna qegħdin f'atmosfera bikrija. Mela Kull nitfa li llum aħna noħduha for granted kellha ħsieb qawwi. U dak li jipprova jieħu hemmhekk. U allura l-eroj jidher il-bniedem illi qabel ma jagħmel jaħseb. U dak bekk ikun qed jagħmel ġieħ mhux lilu nnifsu għaliex hawnhekk għandna ambizzjoni ġeneruża Għaliex ġeneruża? Għaliex kull ħaġa maħsuba li l-eroj jgħaddi minnha hija għall-ġid tal-komunità. Mhm. Rajt, hemmhekk komunità hija komunità żgħira, imma tirrappreżenta s-soċjetà sħiħa. Rajt, ġifieri kif qed ngħid jiena Hemmhekk għalhekk għadtlek fil-bidu li hija narrativa kognittiva għaliex tidħol fil-ħsieb fl-intellett ta' dan l-eroj biex tara daqsxejn il-proċessi tiegħu ta' ħsieb li waslu anka għall affarijiet li huma sempliċi. Alright, mbagħad hemm l-affarijiet li mhumiex sempliċi fil-fatt, mhm. eh, għaliex il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin eh, din qatt mhi sempliċi. U jerbaħa ukoll bil-ħsieb u kif għadna l-ewwel ukoll anka jerbaħha bil-ħila ta' martu. Ftemna ġifieri hemmhekk hemm it-twaħħid taż-żewġ timħuħ li iżidu d-dikotomija li inti tkellimt fuqha. U dik hija karatteristika tal-Malti ta' dejjem. Infatti, infatti eh, narawa anka jekk aħna nieħdu Bħala eżempju, l-ewwel poeżija li għandna miktuba li nafu biha, il-Kantilena, hemmhekk hemm kemm il-ħsieb u kemm l-għemil. Fil-vers tan-nofs, Kaxaro jgħid, waqgħet li d-dar u rajt, ma x'nagħmel, inqum u nerġa' nibniha. Ara, il-ħsieb tiegħu fiex waslu. Sa jagħmel xi ħaġa, mhm. niftehmu ġifieri hemmhekk u tibqa' sejra hekk, għax hemm hemm storja sħiħa ta' dan kollu. Mhm. Mela, profs, hawnhekk għandna sensira ta' kodba li ġibt miegħek. Ejdina xaġa dwarhom. Eħe, mela, kif qatt jiena għandi eh, fil-ħsieb tiegħi huwa li kull darba li nikteb eh, xi ktieb sewa, ikun qed nejn fl-argument tal-qawwa tal-Malti. Mhm. Jien dak l-iskop tiegħi li nuri li r-riżorsi tal-Malti huma qawwijin u nistgħu nagħmlu ħafna ħafna użu minnhom. Mhm. Fil-poezija narrativa li tkellimna fuqha, hemmhekk użajt ħafna is-semitiku u l-arkajizmi. Sewa, ħalli Irrid nipprova nifhem li fis-seklu 21 dak għad jista' jiġi utilizzat. Meta mort għal ktieb ta' għal kodba ta' tfal, mhm. hemmhekk dik hija traduzzjoni ta' Geronimo Strilten, mhm. eh, hemm 12 il-wieħed, hawnhekk imbagħad ħaddimt lingwa iktar moderna illi jifmuha it-tfal. U mhm. allura hawnhekk sa ssib ħafna influenza tal-klim li aħna importajna mill-Ingliż. Ftemna? Mhm. Ġifiri, eh, għandek dik ukoll, għax hija riżorsa importanti wkoll għal tal-lum. Jekk immorru għal ktib bħal dan, sewa, hawnhekk għaw it-ħaddim tal-rizorsi kollha kemm huma li hemm fil-Malti, jiġifieri s-Semitiku, ir-Romanz u mhm. l-element Ingliż hemmhekk Jiġifieri, meta inti tħaddimhom, kapaċi tipproduċi ħafna. Infatti għal jidher ix-xogħol li hemm ħafna f'temna. Mhm. Huwa hekk. U dan mbagħad, naturalment, dan il-ħsieb komplejtu wkoll fl-istudji tiegħi, pereżempju hawnhekk l-istudji tal-traduzzjoni, Sewa, il-traduzzjoni wkoll qed tgħinna ħafna għax it-traduzzjoni ta' sem importanti, speċjalment fis-seklu 19 u għadha sal-lum, eh? ta' sem importanti biex tiżviluppa, per eżempju, il-proza Maltija. Mhm. Ftemna? L-lum il-ġurnata eh, traduzzjonijiet tagħti sema u koll biex aħna nifmu ħafna drabi mentalitajiet oħra. Il-klassika, l-argument klassiku, mhux Malti dan l-argument, huwa argument internazzjonali, li kieku il-Bibbja ma ġietx tradotta, u xek, kieku ħadd ma jkun jaf biha, mhux kulħadd se jkun jaf jaqra dik il-lingwa, qed niftehmu, mhm. u l-istess għal meta meta wieħed jara daqsxejn il-poeżiji ta' Omero, per eżempju, eh, mhux kulħadd jaf bil-Grek antik, eh, kieku mhux għax ikunu fit-traduzzjoni allura ma nkunux nafu bihom. Ġifieri traduzzjoni ta' u fil-Malti it-traduzzjoni għandha sema wkoll. Ġifieri l-użu tal-Malti fit-traduzzjoni huwa qawwi wkoll. Mhm. Sewa. Mbagħad hemm dizzjonarji wkoll, mhm. sewa, dizzjonarji qed jagħtu il-faċilità illi aħna nirrealizzaw illi l-aspetti illi hemm fid-dinja tal-lum f'pajjiżi oħrajn, aħna b'xi mod nistgħu nġibuhom fil-sienna. Issa, kif? Jew niġġeneraw il-klim tagħna stess. Sewa, ġveri, nivvintaw aħna. Mhm. Minn rizorsi dejjem, eh? mux ġveri il-barra minn rizorsi, jew nkella nimportaw. U dak li nimportaw, pero, namluħ tana. U għadejjem hekk, il-Malti mhm. ilu jagħmel hekk ħafna. Jekk pereżempju nieħu nieħu il-kas tal-kelma siġra pereżempju, mhm. fl-arbi elf sena ilu, għaw Malta kienet xaġara. X-xa ġara? U l-Malti ta' qabilna għaliex ix-x għamela s u ġaba siġra? Mistoqsija li mhux bil-forsi wiġbuha. Umbagħad kellu l-istess Malti elf sena ilu il-kelma xams. U s għamela x'għessa? Mela xamx. Ġifieri, Ara daqsxejn, dawn huma proċessi li dejjem ikunu ser. U llum qed nagħmlu l-istess aħna, u xek. Bħal meta pereżempju tajt iffolowja Follow if element um, mill-isqalli u follow mill-Ingliż u lja element semitiku. Mhm. Terġu kelma waħda qed idaħħalhom, jiġifieri hija lingwa sabiħa ħafna mhm. għaliex tħaddem ir-riżorsi kollha tagħha. Mhm.
Xiktar. Umbat, umbat, eh, naturalment, għanna Jiena għandi ċerti studji li mhm. per eżempju dana jgħat eh, ta' Oliver Friggieri il-traduzzjoni għall-Inglis, mhm. għalix hawnhekk l-argument huwa kif sa' san esportawa mhm. il-literatura Maltija u għawet morru l-ura għal-traduzzjoni. Skużawni. Il-traduzzjoni hija dik li trid tgħinna ħalli nesportaw lilna nfusna, eh? ġifieri mingħajr dik ma nistgħu nagħmlu xejn. Ehm, fejn ikun hemm riċerka mbagħad anka riċerka daqqa niktibha bl-Ingliż eh, hawnhekk hawn l-istudju fuq Mario Zoppardi, mhm. Traveling Between Shadows, biex id-dinja akkademika barranija tkun taf x'għandna aħna wkoll, ġifieri u taf kif nanalizzaw mhm. l-affarijiet. Ġifieri ma dak jrid imur flimkien mal ma traduzzjonijiet ta' xogħlijiet ftemna. Aspett ieħor huwa fejn jidħol l-istudju dirett tal-Malti, mhm. il-varjetajiet tal-Malti. Il-varjetajiet tal-Malti ġviri eh, il-Malti bħala lingwa, ġvarjetajiet hemm, ġviri hemm dialetti, sewa li huma eh, varjetajiet eh, ġeografiċi biex niftehmu, ok? Imma hemm ukoll varjetajiet soċjali, Temna. U varjetajiet ukoll ehm, marbutin mal-professjoni jew max-xogħol. Mhm. Ċek, ġifieri ehm, il-lingwa tal-furnar mhijiex l-istess lingwa tan-nutar, eh, imma dawn it-tnejn għandhom il-post. U f'dawn eh, iż-żewġ gżejjer żgħar Tant hawn varjetà, tant hawn rikkezza ta' lingwa, illi hija interessanti. U dan dak li jagħmel jipprova jagħti nitfa minn dik ir-rikkezza. Ftemna? Anka differenza anka bejn il-ġenerazzjonijiet, Ġenerazzjonijiet il-kbar għandhom lingwa differenti mhm. minn tal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar. Anzi, kultant tisma' il-kumment li ma jifmux il-ġuġin. Mhm. Issa, illi u koll xtaqt najlek l-ewel, Antonella, li meta kondi nitkellem fuq il-poezija narrativa Temenos, mhm. dan sa ċertu punt huwa reazzjoni Kontra il-lingwa Maltija tal-Facebook. Imqassra, kont se nuża l-kelma imbiċċra, imma ħa ngħid, ħa nagħmilha ċara, ara. Il-lingwa tal-Facebook hija tajba għal Facebook. Naturalment, tiġi ħażina meta l-lingwa tal-Facebook u l-lingwa tal-mobile imqassra u ħafna drabi bl-iżbalji, all right. Dik meta tintuża f'eżami se tiġi penalizzata. Però, però, xogħol tal-letteratura miktub fġieħ il-letteratura, art for art's sake, dak għalek inkiteb, mhm. Anke jekk ma jaqrah ħadd, mhux il-każ għax naf tlieta li ġew jgħiduli li jixtiequ jiddiskutu l-affarijiet li hemm għax qed jaqrawh bil-mod. Jingħad li dak irid jinqara bis-sabar. Qed nifhem li kellha ma jinqara xejn. Hawnhekk għandek għandek din il-ġibda għal letteratura fġieħ il-letteratura nfisa. la biex tagħmel il-flus, la biex tixbed il-qarrejja, all right, naf illi xogħol bħal dak ma tantx jixbed wisq qarrejja, imma l-ftit li jixbed huma nies illi kapaċi em, jintefgħu jaqraw poeżija bis-sabar. eh? Jiena meta naqra gazzetta naqra f'hemża tajn, Imma meta xi ħadd jibgħatli poeżija jew ktieb tal-poeżiji, fuq kull poeżija ġieli nagħmel nofsinhar biex nifhem id-dinja kuntestwali ta' dik il-poeżija xi tkun qed toffrili. Eh? U dik li rrid ngħid jiena li rrid ikun hemm is-sabar. Ftemna? Issa il-Malti kapaċi jagħmel da kollu u kapaċi joħroġ ħafna affarijiet oħrajn għaliex hija lingwa ħajja. Imma ma rridx noqgħod ngħid Għax dik hija qadima mejta, skont, naturalment, fil-gazzetta minn issa nuża dik it-tip ta' lingwa li jużajt hemm. Ekku. Qed niftehmu kieku qed nagħllem il-Malti minn issa nuża dik it-tip ta' lingwa, imma għall iskopijiet letterali iva, nasal biex nuża di qed niftehmu. Dan huwa dan huwa parti mhm. mill-kunċett kollu li tkellim fuqu anka ftit qabel. eh, il-kunċett ta' l-antropoloġija tal-lingwa. Ekku.
Grazzi ħafna profs tal-li ġejtu u samt ma naħsibiet. Grazzi li l-ek ukoll.
Grazzi.
Grazzi tal-li segwejtuna għal dan il-programm Witch in Witch, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor.